Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia eta eve, Deuteronomy chapter 2. Míele kpukpui ade kple adrelia xlẽ ge. Míaƒe tanya ye nye Mawu ƒe ame kpɔkplɔ le agbe ƒe mɔzɔzɔwo me. Mawu ƒe ame kpɔkplɔ le agbe ƒe mɔzɔzɔwo me. Nɔviwo, míewodzi mí le eye míle agbe ka sem fifia? Mawue kplɔ mí. Míahati ɖo la, dzigbea ke woko tso dziƒeawo va trɔ dzo yi yɔdo. Amea ɖewo le atatãwo le ye woko. Ame ɖewo dzea zɔlɛ woko. Ame ɖewo ɖo ɖekadze ɖo woko. Mbe ame ɖewo ɖo ɖekadze ɖo tugbedze woko. Hafi ame ɖewo ɖe srɔ̃ dze gbaku. Eku mawo ɖeke manyi mía be pɔshɔn le Yesu ŋkɔ me. Nya be dzi vevie wo atsi. Mawu la kplɔ wo. La kplɔ miwo tse. Tso ŋdi me ka yi wo trɔ me. Tso wo trɔ me ka yi zã me. Mia tsi aƒu ga le Yesu be ŋkɔ me. Ma se amen le Mawu viwo me. Nuka ŋuti eye míadze sii be Mawue kplɔ mí, elabena míaƒe sukuwo, ame aɖewo ƒe school mate wo ku, ame aɖewo ƒe dɔkplakpla nyi mate le dɔkplaƒe wo ku, vɔ wɔe le kpla dɔa le wo nu, le wɔ dɔa ka le ɖe srɔ̃ le le dzi vi. Wɔe le mía kplɔm la, le agbe ƒe mɔ zɔzɔ ya mea, Yehowa la kplɔ mía yi ɖe Mawu gbɔ. Ye nye tanya Ke míaxlẽ Biblia ƒe fia le Mose ƒe Agbalẽ Atɔ̃lia ta eve kpokpui ade tsɔ yi ɖe kpokpui adre agblɔ be, Miekpɔ mɔ atsɔ ga aƒle nuɖuɖu le wo si aɖu, eye miekpɔ mɔ atsɔ ga adze tsi le wo si ano. Elabena Yehowa wò Mawu yra wò asinudɔwɔwɔwo katã, enya wò mɔzɔzɔwo katã le egbe gã sia dzi, eye Yehowa, wò Mawu li kpli wò ƒe blaene sɔŋ ale be naneke mehiã wò o. Ŋɖeke mahiã wò le Yesu ƒe ŋkɔ me. Nɔvinyewo, setsogae me kee Mawu yɔ Mose le Midian gbedzi le alẽgbe me. Nya yiwo Mawu gblɔ na la, nya siwo Mawu gblɔ na Abrahamea, eɖo ŋku nya dzi nɛ gbemagbe le alẽgbea me. be ye nye fofowò Abraham, fofowò Isak, fofowò Yakob ƒe Mawu. Teƒe si le tsitre ɖo la teƒe kɔkɔe wònye. Biblia be tete zi ɖeka Mose tsyɔ mo anyi. Mawu be neɖe eƒe afɔkpa ɖee da ɖi, eye Mawu ƒo nu nɛ. be mele dɔ ge la trɔ yi Farao gbɔ le Egypt va kplɔ nye dukɔwo ava yi ɖe woƒe ŋugbedodonyigba dzi. Nɔvinye, Mawu la kplɔ mí wozɔ. Wo tɔ dzia, Mose na tapati geɖe vɔ Mawu tɔ avea me. Eyi wole dzi kekekeke hã, nuwua Mawu ɖe ga dukɔwo. Mawu dze wo kpɔkplɔ le agbe ƒe mɔzɔzɔa mea, aƒu dzi ye woɖo ŋgɔ. Wova dze ŋgɔ aƒua, yi ke ame aɖeke mezɔ eme kpɔ o, vɔ Mawu kplɔ wo to eme. Eya ta nɔvinye, agbe ƒe mɔzɔzɔa, ele ɖe ƒomevi. Dzi yi wole tom kaka va se ɖe egbea, ɖe woayi le tsi xɔ ƒe blaade, ƒe blaadre, alo le ƒe blaene, blaatɔ̃ kple mía me dzi yi wokplɔ mí ɖo. le to teƒe ɖewo gbɔ. Míanɔ ɖo le tsiea le nɔ du ɖewo me kpɔ si ke menye du ya me o. Ete Togo, Ghana alo Côte d'Ivoire, ete yi Bénin, ete yi Gabon. Mete trɔ le du mawo me kpɔ vɔ gbea ne kpɔtɔ va do va le Nigeria le Lagos nyigba dzi. Mezɔna na nanya be Mawue le kplɔm wo to agbe ƒe mɔzɔzɔwo.

bena Yehowa le agbe me kokoko be tenuvi Yesua la ku le tao la tu nu vɔ̃ wɔƒe ƒe ye na vevea me nu. Ye mɔ yi la le wɔ dɔ geɖewo. Abosam gbɔ le tsɔ na nuwo yi nu, avɔsawo, gbeɖoɖowo, wo le wo klovi, wo trɔ ame ɖewo be ŋkɔ, wo tu ame ɖewo le kpɔwo me, nu si me dzɔa ye wo wɔ, ŋɔliawo gbɔ ma yi o, ahakɔɖiƒe ya ti ka ye wo me to o le agbe ƒe mɔzɔzɔ me. Vɔ ma zikpui le kpɔn kakaka eye va ɖo teƒe ɖe la ma be vain na bus stop na bo saŋu ye nye ya la gbɔ o. Nya kpɔ se amen ma hɔe ɖo. Aƒetɔ la gblɔ sia bo saŋu dzi be nɔ nɔ teƒe ma ɖe vinye ɖe la lɔ o. Ale woɖe Israel-viwo ɖa le Egypte-tɔwo si mea? Nenemae Mawu ɖe míwo tsã ɖa le Abosam si me. Eɖe mí ɖa le dekɔnuwo me. Eɖe mí ɖa le vodzowo ƒe tatra me. Ena mí abrɔɖi. Eƒe kɔ, eƒe kɔwo do no be, Maɖu yeɔ, mano yeɔ, malé yeɔa? Egbea le le emlɔm ale zɔa me le ye, elabena wona wòablɔ ɖi. Yehowa Mawu la kplɔ wò na atsiaƒu mee tsã le ato me le anɔ agbe, na ave mee tsã le atoe le adro, ne to tsã le alie le ayi tame. Vɔ mekã ɖe edzi be Mawu la yra wò le eme le Yesu ƒe ŋkɔ me. Wokplɔ Israel-viwo yi. Vɔ mikpɔ fia míexlẽ. Esi wozɔ mɔ le yiyim la, wova ɖo teƒe aɖe. Mawu le gblɔa na wo. Eya ta mí tsɔ mí le yiyim la, mí ɖo la tsɔ nu ya wɔ nusɔsrɔ̃ ne mí va ɖo teƒe aɖewo. Teƒe ɖewo li la to koe. Ne le zɔ agbe mɔ le yiyim la, la to teƒe teƒe ɖewo. Ɣeyiɣi ɖewo vana sesẽna gbagbe wòla sɔ̃ me. Ɣeyiɣi ɖewo vana vivina ago la tome. Ye yi ɖo nyina yaƒoƒo sesẽ hahawo va gbea kpɔtɔ li va ɖi Grace of God mɔ ƒe amenuveve me la, mi ma kpɔ vɔ mi anɔ agbe. Ne le to xaxa mea, me kpɔ ku ɔ lo, xaxa tsɛ me le wu oge o. Ne to xaxa yi ne nye aƒu dze me dogo kpe vɔ wo me trɔ ɔ, Eye zɔ me aƒua me lé oa? Xaxa yi me to ŋelia, magakpe o dzi o ɖe Yesu la ƒe ŋkɔ me. Mawu yi ne nye winner, nye conqueror, ne Hebri viwo le Aƒu Dzĩa mea, la ɖo dzi na wò azɔ. Dziwò nenɔ ƒo, ni la wɔ kɔe be kɔfi se, ne ya le ƒoƒo sesĩe hã. Ŋusẽ le ya si le yabɔbɔwo dzi, ne meke nua ya nedo eme. La yɔe aʋãe ɖe edzi be make nu ɖe nya ya ŋu boŋ ne yabɔbɔe le agbe nye ŋu. Aƒu Dzĩa me tome le mɔ tome. Mawu do nɛ, Mose, bena, Nu ka ŋuti mele ɣli dom le yɔnye me? tsɔ ko ŋtsi wɔ, wea, enu wea tsɔ ko ŋtsi wɔ, nàdoe ɖe ŋu la dzi. Mawu la zã ma ɖe ɖeka me la tsɔ ko ŋtsia va le aɖe gbe ɖe le Mawu la tɔe be ame ɖe gbe yi ne ɖiɖi kura le sesẽ ya emɔ ne ɖe la vo la dzi. Emɔ ne ɖe la dzi la zɔ gbea dzi la yi nɔ wo le Yesu ŋkɔ me. Meye Egipte tɔwo kpɔ bena Yewolé wo vɔ. Woko vɔ. Tome, tika tom wole. Aƒua me woadzea? Wo ŋutɔ wotoa dzi be yewonetrɔ to mɔ vo. Mawu te, mete nu o. Nui ne le Mawu ƒe tame le ŋutiwòa? Agbe ɖeɖe ɖee wònye. Yayra ɖeɖee wònye. Lãmesẽ ɖeɖee wònye. Mawu menɔna anyi le viawo dome, viawo léna dɔ. enɔna dɔlélewo tsrɔ̃m ɖa le woƒe agbewo me. Ye ŋutɔ Val gblɔ bena, Yi mana dɔléle siwo yi na be yi ŋuti titɔwo dzia, nava mia dzi o. Adi na xɔe se ne dɔléle ɖe le xea me le ŋutiwò hã be ƒe ya mea, yi ava gbɔwòa, mbe gbe boŋ va le o. Zi ale si Yehowa li te be Eɖe yi te ŋu va bɔ ɖe dzia agbɔ mɔ be do abɔa ɖe dzi. Dɔlelo la yi gu le Yesu be ŋkɔ me. Eɖe mɔ wo yi. Egiptitɔ wa wo te kpɔ be yewo la yi awu wo go. Wo me te yi o ɖe. Mawu meɖe mɔ ne wòawa yia? Ewɔe Mawu aɖe mɔ na. Enye Mawu ɖe mɔ na. Eyometsila yiwo le agbo yome tsi ma, Mawu meɖe mɔ na wo ne ɖo aƒua me woatsi me. Vɔ aƒu ma me wɔe le to yie godoo. Ne le xɔ mɔ dzi sesitɔ ma sa le leo ya le me. Nigeria sesokɔ sukuɔ, Yehowa la kplɔ mía to eme. Míanɔ agbe ne yayra yi va Nigeria va ga bibi ame ayi tse nea miawoe la nɔe lɔ. Awoe la nɔe. Dua me dza nɔ leke o lɔ. Ɛɛ Mawu le dua me. Nu xa yiwo me va yi vɔa vivi sese yiwo gbɔ nɔ lɔ. Ne xɔsia la va me le vɔa ami bla li dzi.

Ike la kpe wa Yehowa le ŋgɔ no wea? Mawu la kpe tsaƒe wea le ato me? Ei, mekã ɖe Mawu dzi. Eye nye mɔ ɖe la, gbegã siwo etɔwo mo, etowo ta. Yehowa la ɖe mɔ le eme na mi. Ne mi ye Amen. Vɔ Mawu le gbɔgblɔ va teƒe, teƒe si wova ɖo ya, ebe mi kpɔ mɔ. atsɔ miaƒe ga aƒle nu le wo si aɖu. Mikpɔ mɔ atsɔ miaƒe ga adze tsi le wo si ano. Teƒe ka wòyi? Medi mise ŋɖe gɔme. Fia míle le kea? Nye mímanye futɔ na ame aɖeke o. Vɔ ne ame aɖe be yeanye futɔ na mía, Yehowa la wɔ aʋa kpli. Aleluya! Gbɔgbɔtɔwo lia mía nɔviwo yi. Nyuie. Mía nɔvi ɖewo le ate na anyi womatrɔ dzi me o. Woate nɔ aƒewo me. Woate nɔ kɔƒewo me mía nyi tɔ wo. Vɔ gema Mawu ɖe wɔe tso ɖa le wo dome eye le xɔ Yesua wɔe wokpɔtɔ le kɔƒea me. Me kpɔ trɔ dzi me. Vɔ ne wotsɔ le yi gbea dzi kekeke la gbɔ va yi aƒewo me be ne le gbɔ va yia la kpɔ wo. Mi kple ɖewo miate do agbleliƒo la ya si me la ke ɖewo ŋuti. Ʋɔnui la wɔe nye be, kple ɖo la nya ɖokuiwò be yayratɔ yi nye. Megawɔ ɖokui klɔyɔe le ame mɔ be ŋuƒo me. Polo. Tso kpe be wotso aƒudzia dze mɔ ɖo ta Kananyigba dzi, womgale dɔ ɖeke wɔm. Vɔ Mawu gblɔ be yra wo le woƒe dɔwo katã me hafi wodze mɔ nɛ. Nɔvinye yayratɔ le mía si le mɔa zɔm. Ne ele be eɖo teƒe ɖea, tɔtɔviwo, xɔlɔ̃wo, dzimaxɔsetɔwo, minya aƒeli kawo nye tɔvi, nya nyuie be

Ɖo to na senya, ne ɖe mizɔ le yiyim la, midze ato anyigba ma dzi. Va, ede se no Esau ƒe viwo le anyigba dzi be, Mia nɔviwoe, migawɔ aʋa kpli wo. Migawɔ mia ɖokuiwo be yewonye ayadotɔ, mia beg, no, ebe meyra miaƒe dɔwɔwɔ Ta mi kpɔ ga atsɔ ƒle nu le wosia ɖu adze tsi le wosia nɔ. Eso be viwoa, nane mi awɔ ye ma, vɔ ne mia to anyigba dzi ko mia yi. Lot be dzidzime viwoa, mi ƒle nu le wosi, mia ƒle nu le wosi mia nɔ. Mawu be yi ma na anyigba be afɔ one foot tsa yi ma xɔ ɖa le ye so kple Lot be dzidzime viwo sia tsɔ na mi o. Vɔ mleawa ya afɔ wo nyi. Mi ƒle nu le wo si mia ɖu, mi ƒle nu le wo si mia nɔ. Eyata ne le dza direct prayer oa, ameɖewo le woanyi nɔviwò, anyi tɔviwò, anyi xɔlɔ̃wò ɖe woyina abe Esau ƒe dzidzimevi ene. Ŋgbabiɔ be consume fire ne fire wo me destroy wo woawoe le anyigba dzi eye wole vɔvɔm. Yebusitɔ, Gergazitɔ, Kananitɔ vɔ wowɔnɛ kaka va wovɔ̃ na wo tape Mawu ƒe ŋugbedodoa va va me anyigbantɔwo va va xɔ woƒe anyigba. Teo ma yi ba le yi na ma be Seir be toa la yi tsɔe na ame mawo ta. Mi da asi le wo ŋutsi nu mia yi mia be xɔ mamlɛ tɔ wo. Mawu nɔ te nu wo xɔe. Vɔa yi yra mi. Ŋga wo ɖokui kplɔyɔɛ le wo dome. Ele yi aƒea

Elabena matɔ gblɔ be yayra yi. Ekle mi and ezu yayratɔ. Eyi be dzidzimeviwo mi nyi you must surely perish. La yra le Yesu be ŋkɔ. Ke be kɔfi ya le gamea ŋuti. Miava miaga kpɔ Mose ƒe agbalẽa ke atɔlia eta atɔ miaga kpokpui be atɔ.

Bena mianɔ agbe, eye wòanyo na mi, eye mianɔ anyigba si xɔ ge miala wòanye mia tɔ la dzi. Eteƒe la didi. Maku le anyigba wa dzi kaba la tsi le edzi. La ku tɔgbe la ku ame gã la ƒu ga le Yesu ƒe ŋkɔ la me. Xɔm Biblia bena mito mɔ si Yehowa ɖo na mi Mawu le kplɔm to agbe ƒe mɔzɔzɔwo me. Nɔ via le lɔlɔ̃m be yeazu Mawu ƒe mɔa dzia? Mose gale ɖom kpe dzi na wo le ta. Mose ƒe agbalẽ atɔ̃lia, nu yi woŋlɔa wotrɔ gbugbɔ ɖo ŋku wo dzi kekeɛ nye Deuteronomie. Deuteronomie gɔmee nye be, Woatrɔ ɖo ŋku nuyawo dzi. Petro ɖo ŋku edzi nɔ kpe kekekeke awu nu eye be wu nu vɔ la, ebe Mawu be yi na dzi ya toe nɛ ne kpɔ dua tame ɖa. Ŋkea yi me le yi ge o. Mi xɔe ne Mawu gblɔ ne mi yia, mi gba va yi do to du ma me tɔwo ƒe nuwɔna o. Mi zɔ Mawu ƒe mɔa dzi. Ebe mɔ ya be ɖo na mi kɔ mi zɔ dzi ne mi a nɔ agbe eteƒe na didi Ame aɖeke medona gbe ɖa be ne yeaku kaba o. Le míaƒe gbedoɖa yɔ mí wɔfa ne Mawu kaka Senegal mea, Madi ne do gbe ɖa biɔ Mawu kpɔ be yeaku kaba. Medo asi ɖa dzi makpɔ. Impossible. Ame aɖeke mele fie. Ɖe wotsa nya bena ne míku kaba menyo o. Eye be ŋugbedodowoa mí mate kpɔ wo, mí mate aɖu wo, mí mate nyi wo dome o, va be mí ne nɔ agbe eteƒe ne dzi dzi ta mí ne zɔ yi be mɔ. So me dze check ɖokuiwo be le le ma ƒe mɔa dzia le le zɔ ma alo le le te ɖa alo le le tete ɖa le dzi. Me dze na kpɔ ɖokuiwo, check ɖokuiwo na kpɔ be tsi kae ne le ele mɔa dzia. Point wo me ve ŋtsi ko mía ase ɖo ko mia ta. Mawu me ƒe sidzedze ye nye point gbãtɔ. Mawu me ƒe sidzedze. Ale mi le Mawu me subɔ ma, mi ɖo la ɖo sidzedze le eme. Sidzedze le Mawu me, spiritual be nu yike la sɔ ame ɖe si nye divine knowledge. Ne me ɖo divine knowledge oa, nu yike mi dze ase le fiya ma tea get you. Ne me nene oa, fukpekpea ko gɔn la nu, axaba wli ko don la nu. vɔ Mawu bui ke nyi nye ko kpekpe le ɣlidodoe vɔ le nuɖo Edza la do dzesi be Mawu le capable la te change anything at any time. Hallelujah. La trɔ aya ɖuɖua la zu yayra. Ela trɔ dɔlelɔ la zu lãmesẽtɔ. Ela trɔ dzokpekpetɔa la zu. Pilato atie ye le Yesu ƒe ŋkɔa me vɔ. Mawu vi ɖe sia ɖe negblɔ be Amen. Evelia, dɔmenyonyo ƒe enunana si wɔna akpedada ne Mawu. Fi ma míase nu gɔme le ƒo akpa, dɔmenyonyo ƒe nunana si wɔna akpedada na Mawu. Wowɔna nu geɖe na amewo. Amewo dɔ na yewoƒewo be ne wowɔ golden bands ne yewo. Wosie knowledge ale wowɔnɛ asɛnɖi no. Wodɔ na special limousine kpɔ be ame aɖeke mekpɔ ƒli kpɔ o, woawɔe kaka tre va na yi ɖeka. Wowɔe nɛ ema. Ame aɖewo dɔ na amewo be ne wova wɔ ʋɔtru ne yewo eye ʋɔtruwɔlawo vana Wodze na vodua be Matilde ava na dua me ava wɔ vodua dzi. Wowɔ nu edzi. Va, Yehowa Mawu ya ame aɖeke mewɔ na ye o. Aleluya! Ame aɖeke mewɔ na va, ye wɔna nuwo katã. Ta mía Mawua, ne ye te wɔ agbetɔ wɔ nuwo katã la, la wɔ yayra wɔ na wò tsɔ. Míakpɔ point gbãtɔ, Mawu me ƒe sidzedze. Eɖo la nɔ mía si ne míetsɔ Biblia yi ɖe Samuel ƒe agbalẽ me. Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ, eta eve, First Samuel chapter two, medze na ɖe blema ƒom fi ma. Mele kpukpui gbãtɔ xlẽ ɖe atse ɖe kpukpui wuiɖekɛ. First Samuel chapter two verse one to verse eleven. Chapter two. Des Werner egblɔ bena, Le Samuel ƒe agbalẽ gbãtɔ ta eve, kpokpui gbãtɔ tsɔ yi kpokpui wuiɖekɛ. Eye Xana do gbe ɖa gblɔ bena, Nye dzi le aseye tsom le Yehowa me. Wotsa dzila tso aseye le Mawu me. Mawu me ƒe sidzela ƒe dzi ƒe ate tso aseye le Mawua me. Eye nye dzo do lɔƒo le Yehowa me. Wotsã dzo la to no lɔƒo. Ne dzo elã yio ne to dzo gã lɔƒo dɔa, elãwo mete gogo nɔ gbɔ alo yewo na wɔ aʋa kpli wo. Ne dzo kli hã lɔƒo dɔa la trɔa to nɔ. Ŋkɔsue ne nɔ ye. Ne dzoa me to alo ne atoa dzo yi ne le lɔƒoa ye la to le ta nɔ. Lã se gɔme le ta. Nye nu ke baa ɖe nye futɔwo ŋu, elabena wò ɖeɖe la dzɔ dzi nam. Ame aɖeke mele kɔkɔe abe Yehowa ene o, ɖeke mekpe ɖe ŋuwò o, eye agakpe aɖeke meli abe mía Mawu la ene o. Miganɔ abe Miganɔ adegbe ƒom atraɖii o, eye nya vlo meganɔ dodom le mia nu o, elabena nunyawo ƒe Mawu enye Yehowa, ame si daa nuwɔwɔwo kpɔna. Kalẽtɔwo ƒe dati ŋe klikliklikli. Eye ame be nɔwo tsɔ ŋusẽ bla alii dzi. Wotsɔ abolo tɔ agba te na ƒoɖilawo, ke dɔwuitɔwo tasi agbatsɔtsɔ. Ke dɔwuitɔwo tasi agbatetsɔtsɔ konɔ ke hã dzi adadre konɔ ke hã dzi. Ada aɖe ke ɖi geɖe dzilawo ƒe edɔ lé ayi. Yehowa wua ame, eye eya ke gbɔa agbe ame. Eɖea ame etsiã, eye wògaɖea ame doa goe. Ŋ, Nele yayra ƒe etsieƒe hã, nele ayaɖuɖu, efukpekpe ƒe tsieƒe hã, Yehowa la he wò atsɔ va yayra ƒe gota. Nukui ate ŋu nye be Yehowa wɔa ab, Yehowa wɔ ahetɔ kple kesinɔtɔ. Eyae ƒoa ame anyi eye wògafɔa ame ɖe edzii. Eya ɖea ehiãtɔwo tso eke me. Eye wòhea ame dahewo tso egbabdidi me, ne wòana woawo kple amegãwo nanɔ kasɔsɔ me, eye wòaɖe bubumewo ƒe zi asi na wo, elabena anyigba. Ŋme sɔtiwo nye Yehowa tɔ. Masee me ne wue o. Azɔ anyigba dzi magli o le Yesu be ŋkɔ me. Eye woawo dzi wòtu xexea me godoo ɖo. Ekpɔ eƒe ame dzɔdzɔewo ƒe afɔdzi. Mawu nakpɔ afɔwo dzi. E Ke ame glowo atsrɔ̃ ɖe viviti me. Elabena Ame ƒe ŋusẽ mena wòzua dziɖula o. Yehowa atsrɔ̃ eƒe futɔwo le aseye me ne woawa o, eye wòade gbe ɖe wo ŋuti tso dziƒo. Nɔ xɔsee me ɔ ɖe! Yehowa atrɔ ʋɔnu. anyigba ƒe mlɔenuwo. Ana ŋusẽ eƒe tsia, eye wòana eƒe amesiamina la ƒe edzo nado lɔƒo. Ɖe kuku yi ɖekea be. Emegbe Elkana dzo yi eƒe xɔ nu. Le Rama te ɖevi la tsi. Ke ɖevi la zu subɔla na Yehowa le Eli gbɔ. Mawu neyra nya ya le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míete ŋu asubɔ Yehowa koe. Aleluya! Mele ƒo na mi tso Mawu me ƒe sidzedze ŋuti le teƒe sia. hena enya me ɖe ɖo Mawu me ƒe sidzedze. Amee nenye sidzela mawo le gbɔgbɔ me la, ne ele xaxa me hã, eƒe nu megblɔna vlodonya le Yehowa ŋuti gbeɖe o. Ana ɖi hiã va yi, ana kpe fu va yi, ana fa avi le nukaŋuti? Le konyenye ŋuti. Elabena ye nye nyɔnu gbãtɔwo ɖe, hafi va ɖe Penina tsɔ kpe ɖe eŋuti. Esrɔ̃a ŋkɔe nye Elkana. Va Ana tsi ko ƒe geɖe. Penina dzi vi va dzi vi wɔme adre. Ana le eƒe konyenye va ɖia afã. Vɔ gake le eyawo katã me la, eɖo gbɔgbɔ me ƒe sidzedze le Mawu ŋuti. Eya ta enɔna Siloa ye ƒe sia ƒe. Enɔ asi lɔa yi ƒe sia ƒe. Enɔ asi lɔa yi ƒe sia ƒe. Mexana be yenye ko nɔ ta yim ayi o. Gbe sia gbe ne xana be eƒea trɔ loo nye asi lɔa, Anna tsona. Gake Biblia ƒe tu sia nɔa dzi gbãm nɛ le dzimadzi ta. Ŋkɔmaɖiŋkɔwo tsɔ nɛ. Eblodohiãwo be se kple to. Ekpana ɖi, ɖona hehe, gake ɣeyiɣi tsina kɔ dzi nɛ, gake megbe mekpɔ gbeɖe o. Nɔvinye medi mabiɔ se axa kae nye tɔ wa. Mina miɖo sidzedze ana eɖo sidzedze kpɔ ɖe teƒe praise Mawu ɖa. Ebe ame aɖeke mele kɔkɔe ɖe abe wò Yehowa ene.

There is no holy as our God. Kɔkɔetɔ aɖeke mele eme o. Gbɔgbɔme ƒe sidzelawoe la nye be ame aɖewo tu Mawu le xaxaɣiawo me kaɖiɖi te. Wotu Mawu katu pastɔwo dzi be nyagblɔɖilawo yi be apɔstolowo kɔ wo dzi. Lɔ̃a magblẽ Noa be nasubɔe yeakplɔ to agbe ƒe mɔa dzia? Egɔmedzea? Mènya be fukpekpe me zɔzɔ ɖena fu? Eɖe fu na Hebriviwo hã. Woƒo nu ka wowɔ tre le tsiwo gbɔ pɛpɛ ta ke vɔa, wodze sii mao. womeyi klodzi yi Abosam gbɔ o. Awu wozɔ mɔ ka ƒe blaene? Mawu yra wo. Ƒe blaene wole ɖu nu kpata gaga ale wo si ke woyi anyigba dzi. Mawu gatsɔ abolo tso dziƒo le wo nyim. Yehowa la nyi wo tsã. Nɔ mate hã o, Le te dzila la nɔ David Cox be Mawu la nyi nyi le me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Le te ɖe yra wa ya yra wa ma trɔ za he dada wa lɔ. La kɔ ga la ple nua nu. La kɔ ga la dze tsia nɔ. La kɔ ga la tɔ ava do. La kɔ ga la tu xɔ ƒe tsi wa. La kɔ ga la ple anyigba wa. La kɔ ga la tu xɔ wa. La kɔ ga la wɔ kesi nɔ lɔ. Le Mawu ƒe nya la nu le Yesu ƒe ŋkɔ me. Kɔnyilu la ɖo gbɔgbɔ me ƒe sidzedze atsɔ bubu ɖe anama o. Ame geɖewo ɖo gbɔgbɔ me ƒe sidzedze wokafunɛ eye mele mía si o abe leke wògblɔe ɖo mía futɔa va Daniel ƒe agbalẽ me dzi míakpɔ Daniel. Ne míagakpɔ gbɔgbɔ me ƒe sidzedze le Daniel hã nu, Daniel ƒe agbalẽ eta eve. Daniel chapter two, míagblẽ verse twenty say twenty two. Eye Daniel xɔ edzi gblɔ bena, Woakafu Mawu ƒe ŋkɔ tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me, elabena etɔe nye nunya kple ŋusẽ. Aleluya! Eyae ɖɔa li ɣeyiɣiwo kple azãgbewo, eɖea etiawo le zi dzi Eye wòɖoa efiawo zi dzi. Enaa nunya nɔnyalawo. Kple sidzedze nugɔmeselawo. Ve, verse 22, Eɖea, eɖea nu si me goglo. Kple enuŋeŋlea fiana. Enya nusi le viviti me elabena kekeli le egbɔ. Amee ne ɖo gbɔgbɔ ƒe sidzedzea ye la te gblɔ nya ya. Daniel ɖo gbɔgbɔ ƒe sidzedzea abe Hana ene eye wòxɔ dzi gblɔ bena, Woakafu Mawu ƒe ŋkɔ tso mavɔ me yi ɖe mavɔ me. Menye woakafu ŋkui ɖe ko o, for life ye míakafui. Elabena etoe nye nunya kple ŋusẽ. Mawu la nɔ nunya. Mawu la nɔ power. Ne ame ɖe le anyi akpɔ wealth, Mawue nana yi ƒe power me. So medo gbe ɖa kesinɔnume keke la ɖoa, Mawu netsɔ yi ƒe ŋusẽ tsɔ na wò. Netsɔ yi ƒe nunya na wò. Nunya ŋutsɔ kpɔna nu geɖe. Ne yeagblɔ mí la, mabunɔe, mabunɔe tɔwetɔwe o. Nunyalawo ƒe nyae, Daniela nunyala wɛmisidzelae. Tso kpɔ be Hana me Jehovaa ɖo nunya kafui, egblɔ nya si dze nyawo do go le nu. Egblɔ ka ɣie ke ŋugblɔ be anyigba ƒe tumesɔtiwo la, eɖe Yehowa tɔe. Anyigba tumesɔti mawoe ɖu anyigba ɖasi me gɛ̃ na woa? Zi mile dzi zɔm la, ame aɖeke mekpɔe gblɔ vɔ Hana gblɔe to yiƒe nu me. Ya nɔ kafu Mawu, Yovo dze nunya tso eƒe nunya si ɖeɖe nya anyigba tume sɔ dzi. Vɔ medze na wo kpɔ na gbeɖe o, vɔ akpɔe kpli dze si be Mawu tɔwoe nyo. Be migbanɔ nya tramatrama, nya vlo glo. Midzidzɔ! Mawu tena ɖe le zikpui dzi ko na via. Mawue na via ate ŋu dzi lɔ be vidzidɔ liayi ko nɔ va dzia gaga wɔm adre. Mawu la ɖo ɖa le ave dada me. Ye gblɔ Daniel be Mawue dɔ yi na yiyiyiwo

Woava kpɔe tsɔ babi vɛ na mi. Ele gbe sia tso na gbe aleluya. Do nɔ anyi mɔ miɔ, aɖa tsi wɔ la zu no gogo. Bla. Let's do a good advert to our Savior. Yehowa le mía yra ge. Na wò pati kple srɔ̃ kple viwò. Na be mídze gɔme ne mílé wo kala be míyɔ mía nɔviwo ta wova se viviya to mí. Ame ɖe li xɔse yi la te do ame le la. Hallelujah. Mawu medɔ li na yeyewo. Edɔ li na azãgbewo. Ɣeyiɣi ke le ɣe ɖom le xaxa me nɔ le kpɔ. Ele dɔ li be. La trɔ nu ne benya la gome azu nu ne bibi la. Gamea la ƒo na ame ɖe ɖe ge me ke yi le ɣeyiɣi mɔ mea ele be ne nɔ be ya Mawu trɔe la yi. Ayi ayi Mawu yi ke ne wɔe ne blema me tɔwo yi wo gblɔe da ɖia la wɔe le mio tsã miawo agbe lɔ me. Amedzro vio mi nyi le dua. Vɔ Yehowa Mawu eme le kpɔ mɔ. nu yɛ be ya wɔ ŋua? Ɖe ame tɔ ɖeke ma xe mɔ nɛ gbe ɖo? Mawu la wɔɛ. Pharaoh tsi tre, Mawu bɔbɔɛ da ɖi. Etɔ yi be sɔdjawo nyi tsiwo yome, sɔdjawo me ga gbɔ va Egypt o.

Akplɔ mía ɖe sia ɖe woawɔ kple tsiaƒue. Yehowa la kplɔ eya agbe ƒe dzrolawo. Ebe meyra o. Ƒe blaene sɔŋue ya. Ebe ŋɖe te mehiã o. Nɔvinyea, dzi nenɔ ƒo nɔ. Dziwò netrɔ nyuiɔ, tamesusɔ nekɔ yi dzi le Mawu ŋu. Ɣeyiɣi meli o. Mídasi akpa ma kokui gblema ko míakɔ le Mawu me ɣesiɣi ɖeɖea ŋuti o. Míatrɔ va afia ne míakpɔ dɔmenyo, dɔmenyonyo ƒe nunana si wɔna akpedada na nyɔnuawo. Megblɔe na mi va yi do ŋkɔ bena wowɔna nu na mi le asiwɔmeka gbɔ be ne wowɔ afɔkpa na mi. Siwɔmeka ɖo afɔkpa ƒe nɔnɔme dzi. La dzi aʋawɔla wɔ siwo nu ne va ƒo afɔwo me pɛpɛpɛpɛ. Aɖaŋu si Mawu tsɔ nɛ. Amewo wɔna gavi ne gaviɖolawo.

Oh, akpe ne Mawu le eƒe agbe ta. Oh, akpe ne Mawu le nu si wòle wɔ na ta. Dɔmenyonyo ƒe nunana si ke wɔna akpedada ne Mawu. Akpedada la nɔ yi Mawu gbɔ, la kplɔe da ɖi.

ne miadzi ɖutukuinyenye. Míava Korintotɔ ƒe agbalẽa me. Korintotɔ ƒe agbalẽ evelia, eta asieke. Medze míakpɔ koko wuiɖekɛ tsɔ yi wuietɔ̃lia. First Corinthians, sorry, Second Corinthians chapter 9, verse 11 to 13. Ne mele koko wuiɖekɛ xlẽm la, mieɖo to miase kplɔm ɖo. Koko wuiɖekɛlia be, bena, Míezu kesinɔtɔwo le nu sia nu me aha ahaɖe míaƒe dɔmenyonyo katã si wɔ be woada akpe na Mawu to mía dzi la afia. Elabena nunana sia ƒe subɔsubɔ dɔ la menye ɖe wòde ame kɔkɔewo ƒe ehiã tutunu ɖeɖe o, ke boŋ egbã go le akpedada geɖe me hena Mawu hã hena Mawu hã teti, elabena subɔsubɔdɔ sia ƒe kpɔɖeŋu nyui la ana woakafu Mawu. Le miaƒe toɖoɖo Kristo ƒe nya nyui me ʋuʋu la kple miaƒe ehadede, kple woawo kpakple amewo katã tso dzimekɔkɔ me la ŋu ŋuti tso dzimekɔkɔ mi do ha tsa kple mi fellowship kple be yewo la wɔe mesi yeyi meli vɔ magblɔe be tukui ɖe le fia ko nɔgbe mawu nɔƒe alo nunana mawo si ke la wɔa gbedada le kpɔɖeŋu me mi gblɔe na nu le mia ɖokuiwo ŋuti ŋutɔ to mate kple nuwɔmasemasemase alo simadzemadze me. Enana míenɔa mɔ kpɔm mía ɖokuiwo nu agblɔ nu na wò. Ne Mawu do kpɔ be wòne nam alo le sese Mawu ƒe gbe be nu nana mí ɖe la, míawɔe. Ɣia ɖo ɣia, míeɖuna nu ɖo homenyo babo sɔŋ míewɔna. Ɣia ɖo ɣi kea, amewo dzina ba wo ʋu wo ha bliboe abo sɔŋ zãna. Mawu ƒe hame mí le, mina míaɖo to míasee. Yehowa neƒo nu na mí. Míkpɔa ame ɖo yiwo nele nu nam a?

Ame ɖo la be, ame ma do eɖokui ɖa dzi. Ame ma le wɔm be fɛɛ bɔa yeawɔɛ nɔ be ye enyɔ va na hame ma vɔ vɔ medze be ba nyi nɛnɛ o. Ena hiã ma be mi tsrɔɛ ba. Ne le gbe be ma tsrɔɛ na oa, ami ne tsrɔɛ na ke le nuɔ kpo o. Ɖe ŋu va ɖo na ame ɖeke be nu ba wɔ me dzi be ma wɛa nu wa kpedada nɛ oa? Medi nu wɔ dɔmenyo na ame ɖe oa? Mameyrɔ le Yesu ŋkɔ. Luke chapter 16. Ne le nɔa hedada la ɖi kpiti ɖo. Gblɔ ne le kpli ya yayra la xɔ teƒe. Nye kpɔ se ye me wɔ. Nunya Mawu na wo, wole nunyui ɖom va ɖe ye ŋu le gbã le yi ɖoɖo vɛ nunanawo dze agbawɔ na mi. Ne ame ɖe nana mi do gbe la le ta, mi pre ye. Woawoe le kpekpe nu si nu wole zã o. Ne mi kan bu ame na ga o, ame na ga o, ƒe ɖe kpekpe me nana o, ƒe ɖe, ame ɖewo lia kan ƒle mi ɖo kpa ta ga ga ma wo mana wɔa ta wu kpɔ. Yi ma vɔ wo li. va ne wòana ame ɖe na miaɖu fɔ le eŋuti. Vɔ mikpɔa nu ɖuna, nona, wodzea petro, mizãna. Nu ka ŋuti mimatsɔ ŋutete ada akpe ne Mawu le ame si va do o ta oa? Ame ka koŋ midzo ni? Mina mibu ta ŋutsu ŋuti. Aa. Elia tsi mi le teti tera mi wokpɔ mɔ kpoa me te kpɔ mo wa mi kpɔ ame ŋɖe be la kpɔe do atsi ɖe mi ma da akpe nye Mawu le tsi mi kpɔe do wa alo wome nu nya lɔ mi nyo ne ame ɖe la da akpe mɔ ma se ye me le lɔ. Luke 16 verse 10 Luka be agbalẽ ta wui ade kpokpui wo be. Ame si wɔa nuteƒe le nu sue tɔ ke me la Enyea nuteƒewɔla le nu geɖewo hã me, eye ame si wua enu madzɔmadzɔ le enu suetɔ ke me la, enyea numadzɔmadzɔwɔla le nu geɖewo hã me. Ɖo ta me tso ŋuti ne aƒeme na be wòaɖu susu. Nu sue ŋutɔ yi ke le be nyemate ŋu wɔ nuteƒe le eme oa? Ne egbea va su asiwò ʋuii millions over tsã, leke le kua nɔ le suetɔ mea? Nene ko la va kua nɔ le gogogotɔa tsã mea? Ŋgba ble Mawu kpɔ gbeɖegbeɖegbe. Di ame si amesiame nenye o ɖe ya, di tukui aɖe le asiwòa, wɔ nuteƒe le eme. Ne gãtɔ gava nɔ tsɔ ne wòa, la wɔ nuteƒe le eme. Vɔ ne mète ŋu wɔ nuteƒe le suetɔ me oa, Mawu be, Mègae la ate ŋu atsɔ gãtɔ sia nawɔma? Ila nɔ se tɔ me kaka ɖo akua. Ama ŋgba dzi mía tɔ lɔ. Mía trɔ ma ŋla yi ra me. Mía ƒu ga ka kle ŋtsi ya. Nenia Korinthe tɔ ŋgba nɛ wɛ ga me le mí kle akpa ɖo mía ɖa si eƒoɖo ŋtsi. Mía kpɔ Matthew 21 then we pray. Matthew va gbalɛ tabla vɔ ɖe ke lia. Mateo ƒe agbalẽ ta blagoaɖekɛ, míaxlẽ kpukpui wuienyi tsɛ yi ɖe wuiasieke. Matthew chapter twenty one verse eighteen and nineteen, Etiɛn gblɔ be, Ke esi wògayina ɖe edua me le ŋdi me la, edɔ wui. Dɔ wuna ame sia ame, eɖa ŋdi alo ŋdɔ alo zã. Ne dɔ wua amea, nuɖuɖu ƒe mɔwo dzina. Míkpɔ xaxawo suna ko. kplɔ dɔ la wu Aƒetɔ la hã. Edzi nuɖoɖi va afia, eye esi wòkpɔ gboti aɖe le mɔ to la, ete ɖe eŋuti, ke mekpɔ naneke le edzi o negbe aŋgbawo ko. Eye wògblɔ nɛ bena, Tso esia dzi yina la, Megale tsetse ge alase tegbetegbe o. Eye enumake gboti la yrɔ sũu. Medo gbe ɖa mimanyi gboti ma tɔgbe o. Nye xɔse me o. Manye gboti ma tɔgbe o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Mi ame yiwo le ŋugbe ɖɔm sia, mimanye gboti ma tsekpo o le Yesu ƒe ŋkɔ me. Medi nya si nyuie. Dɔmenyo wɔwɔ. si ke la na akpedada Mawu. Ichalel. Le mɔ, le mɔzɔzɔ mea, ne se ŋu hã wɔtɔ wa, ɔdɔmenyo. Mina mi vɔ̃ Mawu. Dɔmenyo wɔwɔa fi be result li. Biblia gblɔ be ame ɖewoa, wonana nu geɖe, wogadzrana ɖe edzi. Ame ɖewo vena nu le nu si ke wowɔ la ŋuti vɔ ahe ko wogadana ɖe edzi. Ame yiwo ŋu le nana le nana kpɔtɔkɔ le yi ra wome ko na kɔn me haɖe be yi le la go that we never lack. Ma se amen le gee ba wo me. You will never lack. This ke Mawu le le ti ke ne nyi source of your blessing a, ŋɖeke ma yi a close yi o le Yesu be ŋkɔ me.

Amewo nase ŋkɔ. Ɔla le gatɔ atsi tre le mía dome. Nunalawo la nɔ mía dome. Woanya Dɔkaswo le mía dome. Woanya Givaswo le mía dome. Megblɔe ɖi le ave me le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ahayala trɔ. Míaƒe tsɔme la nyo. Amewo la gblɔe nɔ nɔ Kraitɔzi ƒe nya gbɔ le Yesu ƒe ŋkɔ me. Ne Kristo kpɔ eƒe ʋu ɖi le mía ta ye míxɔe sea, woakplɔ mía to agbe mɔ la dzi. Ne míeto tɔwo me tsã míayi anyigba nyui la dzi. Ne míeto avewo me tsã míatso aŋɔ mɔ nyuitɔ. Ne míeto aɖoɖowo me tsã míatso nuɖuɖu ƒe mɔ. Yayra ƒe mɔ míatsoe goɖogoɖogoɖo le Yesu ƒe ŋkɔ me. Míato le mía fɔ dzi. Ato le Mawu veveawo me ke mese nya be wòe kplɔ na ame to na agbe ƒe mɔzɔzɔa me la, Oo Mawunye, tsɔ nye mɔzɔzɔ de asiwò me, nye agbemeŋkekewo katã tɔ, srɔ̃nye kple vinyewo tɔ. Yohana kplɔ mí le agbe ŋu mɔzɔzɔa me le Yesu ƒe ŋkɔa me do gbe ɖa ne Mawu le mía ŋu.